Owws yr Itch, croeso i Stiwdios Ochr Un, sengla newydd sbon allan gynnoch chi. Sôn 'tho fi chydig bach am hein, Owws? Y sengl dy anadl di, can ar fi sgwennu, a Pan ddaw yfory, can ar y Carill Barri Jones sgwennu. Ia, ia. Yym ddoth ddoth Gareth Iwan ato fi, neu ffonio fi, a gofyn os fyswn i fyny amdan neud cân, neu cân lled fy can llon. Reit, ocê. Ar gyfer rhaglen o'r enw Y Teimlad o'dd o'n neud. Ie. Mae'n un o'r caneuon mwya trist yn y byd erioed yndi? Yndi. Pan ddaw yfory. Yndi. A dyna ni newid y cords i hapus. Yn trio fo'n stiwdio mm. ar weithio do. Do. T'o' be' ma' Caryl yn un o'r bobol sy'n gellu sgwennu can a dwi'm yn me'wl sa fo ots efo'n iaith, unrhyw iaith. Mm. Dwi me'wl mae hi'n sgwennu caneuon anhygoel 'de. A wedyn Dan Ydl Di, mae hwnna yn can ar y fi sgwennu dim chydig o fisoedd cyn i mab i cael ei neni. A oedd um, yr frwydr am annibyniaeth yn mynd ymlaen yn yr Alban. Reit. Dim bod am dan hynny'n yn benodol ond o' 'na ryw deimlad o o'dd o'n teimlad positif yn dod drosodd o'r albym. O'dd yr bobol Albanwyr 'ma efo fflags y Saltau ar uwch penna. Gennon ni f- ddraig ar 'yn yy baner ni ond 'dan ni ddim bach mwy tila fel Kendal dwi me'wl. Sydd yn... Wyt ti 'di mynd yn ddwys yn y gan yma felly do? Wel ma' dal yn swnio 'tha cân serch so... Ie. ...ond dyna mae o am dan i bobol ga'l gwbod... Reit. ...de ond os ma' nw isio dehongli fo fel cân serch ma' 'na... Be' 'di'r broses wedyn pen ti'n ca'l cân wt ti yn mynd â hi syth at Rich neu neu sut ma'r berthynas rhwng y ddau 'na chi'n gweithio achos ond os dwi'n iawn i ddeud Rich chdi 'di'r yr brên tu ôl i'r sŵn a yy y gyfanwaith. Dwi'm yn gwbo am hynna ond ia ma' Owls Oran do fewn ma' 'di gweithio allan yy yr strwythur y gân jyst ar acwstic fel arfar a canu a wedyn ma'n do fewn ma'n chwara a wedyn ma'n gweithio allan tempo Weithia fatha'n drum beat a wedyn jyst kind of adeiladu fo fyny fela wedyn yn y stiwdio. Raise dy brêns. Rei- ti'n eith- ti'n eitha hen ffasiwn mewn ffordd wyt o ran caneuon ti'n sgwennu mewn mewn ffordd we- t'o' strwythur a sgwennwr caneuon wt ti. Yd- ydw i'n iawn i ddeu hynny? Yy dw dwi dwi'n meddwl fi'n gwbo be' ti fe'wl as in yy Dwi'm yn meddwl am yr un gimmick cyn, fatha dwi'm yn meddwl amdano o dwi isio neud hwn ar synth a wedyn nâi datblygu fo rownd hynna a dwi'n ca- ia sgwennu caneuon ydw i a wedyn dyna dyna sy'n ideal efo Rich gei di tho gei di tho fynd â nhw i llwybr s- so'n digon hawdd i'r caneuon dwi'n sgwennu fynd lawr lôn lot mwy cawslyd a mwy yym canol y ffor ond am bo' Rich ar flaen y gad efo cerddoriaeth dwi'n meddwl bod o'n mynd â nhw i i ffor cŵl ma'n fynnu i bobl ddewis ond... Ia. Ti 'di sôn am Caryl yn barod, heblaw am dani hi, pa gyfansoddwyr Cymraeg eraill wyt ti'n edmygu? Nes i dyfu fyny yn gwrando ar Steve Eaves yn car efo dad a o'dd o'n roid y boi 'ma on. Mae o'n un o'r goreuon dydi?
A t'wod be?
Underrated 'de? Hmm. Hollol hollol underrated. Dwi'n gwbo bod o'n ca'l sylw ond ma'r boi yn yn genius yn yn yn lle gei di 'lly. Dwi'n a- o- on' p- pan dwi'n neud gig acoustic dwi'n neud u- un o'i ganeuon o. T'od 'di o'm yn rili Fitch, Dio'm, t'mo', di'r bobl ti'n edmygu, Bob Dylan 'di y y boi dwi'n edmygu fwya yn y byd erioed. A 'di hyna'm yn a- adlewyrchu yn y cerddoriaeth dwi'n Hmm. sgwennu dwi'm yn meddwl. Hmm. S- So dwi me'wl bo' ma'r bobl ti'n licio. Fatha'r gân anadl di o'n i'n gofyn 'tho chdi do'n? Pa band ma' hwn yn swnio fel Rich? Oddwn i'm yn... Na, dwi'm yn gwbo ond pan nes ti ddod o fewn o' chdi jyst fatha dwi isio fod yn dancy. O'n i'n jyst dancy odd yr odd y gair. Dyna'r brief ges di. Dyna odd y brief ia.
Isio fo' reit dancy. O's albym arall ar y gweill neu o's 'a gasgliad? Gobeithio does.
Yym dwi t'o' be' ma' dipyn bach yn yy twyll ydi'r busnas Ows Gwynedd 'ma ma'r ma'r ogia yn y band ond 'dan ni heb yr ogia swn i'm yn gellu perfformio felly so a ma' neis sgwennu caneuon yn y blaen yym s- ma' Em's ar dân basu ddeisiwch sgwennu caneuon ma' Ifan yn sgwennu caneuon 'i hun so be' dwi'n gobeithio neud Dyn ni'n chwilio wan dan am le yn Ffrainc i fynd. Swn i'n licio yym treulio ryw bythefnos yn Ffrainc, sgwennu llond trol o ganeuon. Os dan ni'n gellu hmm. recordio nhw allan 'na grêt. Pen o'n i'n siarad efo chdi tua blwyddyn a hanner yn ôl pen nes ti ddechrau yr prosiect o Owys Gwynedd ma. O ti'n sôn, to, o ie, ni'n gwneud cwpl o ganeuon, dwi'n mynd mewn ei gigio. Yeah. Blwyddyn a hanner lawr y lein, ti'n gwneud llwyth o gigs. Yeah. Gen, to, di cael deg dros yr haf.

Lle ma' hyn? Ydi ydi'r bobol yma yy ddim yn gwbo hyn ma' siŵr eto. Na. Dio'm yn mynd i ddigwydd na. O'n i'n o'n i'n gobeithio bod o yn. Na on' ma' ti ti ca'l y coginigio 'ma wedyn ma'n anodd deu' na wedyn yn erbyn ŵan dwi'n teimlo fatha bo' arnaf fi wbath yn ôl achos dwi 'di ca'l gymaint allan... Hmm. ...o neud o. Hmm. Dwi'n teimlo 'wan fatha ma' hwnna'n swnio'n rili pretentious ond ma'n teimlo fatha'n 'sa dwi'n cario mlaen dwi'n gadal rei bobol lawr. Ie ie. So ma' ynna'n Mae hynna'n yy dim bach o... Mae o'n rhan o'r pecyn 'fyd dydi t'mod os ti'n creu caneuon a ma' nw'n ca'l eu chwara ar y radio a ma' bobol yn disgwl clywad nw'n fyw ma' 'na ryw fath o ddyletswydd arnon ni does? Ma' siŵr does? Hmm. Oes oes ma' t'mod ma'r gwylia 'ma'n mynd ymlaen a yy ma' n'w yn bwysig am lot o resyma yym yndi ma' nw'n cadw'r iaith yn fyw dwi o hyd yn meddwl t'mod heb sîn dwi 'di deud o blaen eto heb sîn gerddoriaeth yng Nghymru sgin ti'm byd arall i fynd o rown- o gwmpas o 'de? Fedrith nhw neud llyfra tan ma'r t'od ta- tan ma'r iaith wedi marw yn gyfan gwbwl ond gin lleiad a bo' 'na betha newydd ffresh yn digwydd fel fel cerddoriaeth a gigs lle ma' pobol Cymraeg yn cyfarfod ac yn ca'l bobol Cymraeg bach. Dy gwraig a ballu 'de? Beth bwysica.